Yoo abusua, ɛnɛ nso yɛ da foforɔ a Odomankoma ayɛ na adwumasua akwantuo keteke no, ɛnɛ nso yɛasan nso atu. Yɛnenam mu a na yɛn nsa abɛka yɛn papa yi a ɔgyina me nsa nifa so na yɛbɛne no atwetwe nkɔmmɔ kakra, yɛne no bɛtwetwe nkɔmmɔ kakra. Na makae wo sɛ adwumasua akwantuo deɛ, botaeɛ a nti yɛde dwumadie yi aba ne sɛ sɛ bɛyɛ na yɛn mma no ne yɛn nkwadaa nketewa no yɛn wɔfa asefoɔ ɛbɛhunu hia ɛhia sɛ ɔsɛ yɛde yɛn ho hyɛ nsaano adwuma mu nti ɛna ama yɛafa saa dwumadie yi ato yɛn ho so na mɛkae wo sɛ aha ɛyɛ two things multimedia hyɛ video no na like fa ma obi na like video na fa comment nso yɛ dɛ ɛto hɔ ebi bi a bɛhyɛ video no mɛsrɛ sɛ bɛgye berɛ na wahwɛ wohwɛ wie a wadwenkyerɛ no na ɔde ato hɔ ɛsiane sɛ yɛn nyinaa nim yɛn man Ghana mu sɛnea nsaanodwuma ɛho asɛm no ɛsi teɛ ɛno nti ama nneɛma bebree na ɛkɔ so wɔ yɛn mabunu no afa ɛfa na adwuma kwan yɛ nipa no bɛfa so anya adwuma ayɛ basɛ yɛde yɛn ho hyɛ nsaanodwuma sua mu a menim sɛ ɔman no ɛbɛtumi afa ntoma pɛ afira ne yɛtu mpɔm ɛwɔ ɔman no nkyekyere no mu nti menkyɛre ho no mɛkɔ na me ne me papa no akɔtwetwe nkɔmmɔ nti papa yi maame mu akɔ aba two things multimedia dwumadi yɛ adwuma sua akwantuo ɛkaa na wagye so sɛ meda akye mpontuo meda akye mpontuo mo nti wobɛbɔ wo din na wakyerɛ dwumadi a wodi ne baabi a wowɔ na wama ahwɛfoɔ ne atiefoɔ ahu na yɛahyɛ nkɔmmɔ no ase meda ase Ɛɛ, me me yɛfrɛ me Andrews Akwasiga. Andrews Akwasiga. Me wɔ ɛyi Kenya ase adwuma mu. Kenya ase adwuma mu. Kwabre East Kenya ase adwuma. Kenya ase adwuma mu. Ɔna me shop wɔ adwuma mu. Ɔna me shop wɔ. Me shop no din de Kae me brɛ. Kae me brɛ. Carpenter shop. nti wei yɛ Mister Andrews Kwasiga ɛna yɛne no ahyia a ɔkyerɛ sɛ ɔwɔ Kenya ase Kwabere East Kenya ase adwuma mu na carpentry shop ɛna yɛne no gyina sisi wohwɛ environment no a wɔyɛ carpenter ni a wɔde nnua ɛna di ne dwuma Enti yɛbɛbisa no sɛ adwuma no ɔkɔsuae anaa ɛyɛ ne dom akyɛdeɛ a ɔde firi n'abɔdeɛ su baeɛ anaa n'awosuo baeɛ, anaa sɛ mpo ne deɛ no ɔkɔgyee nteteɛ no wɔ suapɔn bi mu na ɔde redi dwuma nnɛ yi, na aboa no anaa sɛ mpo no ammoa na ɔda so gyina ha yi. Enti yɛbɛbisa ɔno ara, ɛsiane sɛ mpanin sika akoma agye nnipakuo no mu, na wɔahyɛ no nso sɛ ha yɛ Turitensmɔ enti ne deɛ dwumadie no ɛdina da so yɛ adwumasua akwantuo na wagye so sɛ ɛyɛ me daakye mpontuo. Nti ɔpanyin, ma memmisa wo, dwumadie yi wofiri aseɛ no adi mfie bɛyɛ sɛn? Mm, dwumadie deɛ ɛm sɛ carpenter adwuma deɛ me startee no bɛyɛ 84. Okay. Wokɔsuaa no baabi anaasɛ ɛyɛ w'adom akyɛdeɛ? Adwuma no deɛ mekɔsua no baabi. Okay. Mesua no wɔ me ɔfa hɔ. Sua no wɔ ɔfa hɔ. Mpakyɛ ɛwɔ he? Mpakyɛ ɛwɔ Bono Ahafo. Bono Ahafo. Sunyan. sunyan kurom hɔ a eh, kurom hɔ na ɛna wosua adwuma no wosua adwuma no nti nti eh, meyɛ na na me nua nso so wɔ kumase ha se okay ha nti ɛna ɔse saa deɛ a mentu mfiri sunyan hɔ nom saa tam no ma ma yɛ ma sua adwuma no apɔn me ho wɔ me ɔfa nkyɛn ma tena me ɔfa nkyɛn bɛyɛ seven years okay me ba adwuma no woyɛ apɔn ho ntɛm wokɔsua adwuma no wɔ wɔfa hɔ ɛwɔ sunyan saa nti ma menkɔ ɛhɔ kakra. Wosua adwuma no mu no, woka sɛ wo start adwuma no bɛyɛ eighty sɛn? Eighty four. Eighty four. Mm. Ɛno yɛ tam a wo start asua wɔ wɔ fa nkyɛn no anaasɛ wotee wo ho no. Dabi dabi dabi. Wo start asua adwuma mm, koraa no mm. sɛ wowura carpenter mu flesh ɛyɛ sua nkɛbɛka sɛ my first time at school. Nti your first time in carpentry work sɛ wokɔsua no.

Nti wobaa ha no, na kyerɛ sɛ wokae da a wode baa ha anaasɛ afe a wode baa ha no mu a bɛyɛ afe bɛn? Bɛn sɛ bɛyɛ bɛyɛ seventeen ni. Ɛkɔ yɛn anim no, na mesan bisa sɛ ɛyɛ w'adwuma sua a wokɔsua no wɔ fa hɔ no ɛmu nsɛm sɛ ɛfa no sɛ obi sɛ me deɛ mekɔsua nsaano adwuma ɛmu nkɔmmɔ te sɛn? Mm, nsanadwuma deɛ ne sua no deɛ ɛyɛ amom deɛ. wo deɛ no na ɛyɛ na ne nyinaa no saa na wohu sɛ ti. Mm, ok ɛyɛ me fam deɛ na mɛka. ok sɛ wɔte aseɛ. Mhm. obiara ne ne. wo deɛ no yɛ ɛde no ma wo. me deɛ no yɛ ɛde no ma me. na ti sɛ. because time a mesua adwuma wɔ me wɔfa hɔ no na That time no na shop money na yɛgye cedi. Eh, one cedi. Mm-hmm. One cedi. One cedi. A day. Nti ɛdeɛ bɛsa no na yɛnya yɛnya aduane ndi bi. Bɛbakyɛ o. Na mm-hmm. saa time no. Mm-hmm. Menim sɛ saa eighties mu deɛ sika a ne yɛdi one cedi no ne bi na yɛdi ne saa time no. Ah. Nti saa time no sika na wode ba ne sika yi mu a. Cedi. Eh, ɔm sɛ kɔɛ eh, ɔm sɛ two cedi bi a yɛatwa. Tete cedi no. Tete cedi no. Ah. Ɛna yɛ mo ne ma yɛ chop money. Baako. Aha baako. so ɔte aseɛ ɛnna yɛ ɔtwa kuma ɛnna yɛ metwa kuma nti ɛɛ na yɛ yɛ me nso me me me yɛ maa adwene sɛ adwuma no ɛsɛ me sua na me de yɛ dɛ me de me de bɔ me bra okay so ɔte aseɛ nti no yɛ a me ɔfa de me fa nso nyinaa no na me yɛ dɛ ma wi ata so sɛ adwuma no mɛyɛ dɛ mɛsua ayɛ dɛ apɔn me okay so me so me me yɛ ɛpɔn me ho. ansa na mewareeɛ ah mewareeɛ ansa na meyɛ adwuma kakraka ansa na me nua fa me de baa ha ase okay ah. nti wo no na yɛ sɛ woankɔ sukuu koraa anaa wokɔ deɛ mankɔ bi koraa na mekɔ sukuu no na sukuu no meduru fii tu pɛ class two class two na mesɛ adwuma no sukuu no sukuu no koraa mboa me okay aha nti na memɛsua adwuma woyɛ dɛn na wosɛ sukuu no mmoa latam no deɛ na ɛyɛ dene mom ɛwɔ ɛwɔ sɛ deɛ mmoa a wɔde bɛkɔ sukuu no anaasɛ saa saa saa ebi mmoa na asɛ bi wadwene mu na ho sɛ nimdeɛ wɔ sukuu ho no ɛnni hɔ nti ɛwɔ sɛ wogyae ahaa mpa wo deɛ yɛmfa ne saa ɛna sɛ ma nimdeɛ no wogyae ahaa ɛne nwoma sua no mu na ayɛ dɛ wogyae Menyaeɛ. ɛna wogyae sɛ ne saa na ɛteɛ deɛ a ɛsɛ mebɛsua Okay. kapentɛ no nti kapenta adwuma no ɛyɛ obi na wote hɔ na wɔbɛtu wo fo sɛ Bra na menkyerɛ w'adwuma no. Sɛ ɛyɛ wo wɔfa a, na ɔbɛka kyerɛ sɛ, Kwaku, ma menkyerɛ w'adwuma. Anaasɛ wo ara wode adwene wo ho sɛ, No, na mankɔ sukuu deɛ ɛnneɛ mɛyɛ dɛn nti, ma menkɔsua kapɛnta. Anaa wo ara wode wo ho kɔeɛ. Ɛte sɛ. Mpakyɛw, ɛɛ, me wɔfa no sɛ memmra na ɔnkyerɛ m'adwuma no. Na ɔ, first day ɔbɛka kyerɛ wo sɛ, Bra na ɔnkyerɛ w'adwuma. Ebi a ɔgya sukuu wɔ class two. Wofa no sɛn? Okay, na mehwɛeɛ na agya sukuu, sika sukuu no ankɔ deɛ, ɛsɛ, ɛsɛ adwuma no ɛna ɛyɛ dɛ. Ah, ɛsɛ mesua. Nti wode w'adwene maa no. Mede m'adwene maa no. Ɛna wokɔ starte adwuma sua no. adwuma sua no. Nti wo starte adwuma sua no ɛmu nkɔmmɔ bi na woka sɛ na yɛma wo wa sidi baako. Sidi baako for day. Ɛyɛ wo chop money. Ɛyɛ me chop money. Sɛ bɛsu o. Sɛ nsu o. Nsu o. Ɛmfa no ho. Ɛmfa no ho. Saa. Mm. nti wode saa ɛhɔ no to nkyɛn a hmm. nim sɛ ewiase no mpanyin sɛ anam ɔtenten bi anayɛ na ewie wɔ aboboa no ewiase abrabɔ wɔn a abɔ brɛ no nyinaa di mu yie sɛ ɔkɔɔ sukuu sɛ ɔsua adwuma o sɛ wansua adwuma o kwan yɛ obi afa so ɛbɔ ɔbrɛ duru baabi a waduru no wɔ nneɛma a wɔfam, papa ne bɔne. Nti woka adwumasua ho sɛ wowɔ adwumasua mu no na yɛma wo sika bi a na ɛyɛ sidi baako na ɛyɛ wo otwakum ani sɛ bɛso sɛ nso ɛno nko ara ne adeɛ a wobɛtumi akae no wɔ berɛ a wosua adwuma no sɛ na ɛha wo kakra anaasɛ na ɛbu w'abam. Ah, na ɛha na ɛha me kakra. Ɛno nko ara ne adeɛ a na ɛwɔ mu. Saa saa saa. A na wohwɛ a na nka ɛyɛ den ma wo. Saa. But wo fɛ mu ara tumi wetaa so. Saa. Ɛna wosua adwuma no. Wosua adwuma no. Mm. Okay, na deɛ na ma w'ani gye sɛ wobɛsua adwuma paa? Mm, deɛ ma m'ani gye sɛ mɛsua adwuma m sɛ wiase de sɛ woyɛ bɛrima a mm. woankɔ sukuu a sɛ wode biribi to w'ani so daakye bi sɛ wokɔfa ɔbaa bi a na woyɛ adwuma wobɛtumi ama no sika a wo ne wowu a wobɛtumi ayɛ dɛ ahwɛ nkɔraa no wobɛtumi ahwɛ wabusua saa na wode sii w'ani so sɛ sɛdeɛ ɛteɛ biara no wobɛsua adwuma no na wabɛyɛ master ɛna ampaa no awurade kakrakra a mene bɛwie a mea mabɛgyina bɛnkye so a mede yɛ m'adwuma nti obiara ni hɔ a wobɛtumi akɔnturu me Okay. Wa odi wo ho so. Ya me di me ho so. Okay. Wi wi yo otwedi ampon. Nyankopɔn ɛto nkyɛn na woyi aban no ɔman no ɛwɔ mu no mmara to nkyɛn a sɛ ɛba ne sɛ wɔ wafa mu deɛ wo nipadua no deɛ waa wotumi kɔ baabi apɛ wotumi yi sika yɛ deɛ wopɛ mm. nti wosusu sɛ adwuma no na ama wayɛ saa adwuma na aboa me paa mm. ma wayɛ saa saa Okay, nti yɛbɛhwɛ mfie dunson, ka sɛ wɔ mfie dunson mu ɛna abɛ start sɛ wodi dwuma wɔ ha. Wo firi wo master nkyɛn no, yɛnim sɛ sɛbe sɛ yɛ training college koraa na akɔɔ yɛ a teacher ni a wobɛkyerɛ adeɛ a, nka wanya school a wokyerɛ adeɛ wɔ mu akyerɛ nkwadaa bebree adeɛ ama bi awie school no. a ebinom gyina baabi ka sɛ, Tikya no wei na ɛkyerɛɛ me ade yi o. Na wosua adwuma no wiee mfe dunson mu no, akwadaa bi aba wo nkyɛn ama woatete no sɛ kapentani a ɔno nso apɔn ne ho. Anaa seesei a yɛrekasa yi, wowɔ nkwadaa wɔ w'adwuma yi mu. Ah, okay. Me, me nsa kyɛ adwuma no deɛ mekyerɛ nkwadaa mmienu. Okay. Ah. a wɔn nso so wɔate wɔn ho. N sɛ bi wɔ eh, dwuma mu ha ɛwɔ eh, ɛyi yɛfrɛ no sɛ Mr. Mote yɛfrɛ baabi Mr. Mote Samoti. ahaa Okay. side hɔ nom Okay. ahaa nso wɔn apɔn wɔn ho a wɔyɛ adwuma dadaada koraa Wo tete wɔn wɔ ha yɛ. Ma- yi. ma- metete wɔn wɔ ha yi ara A wɔn nso apɔn wɔn ayɛ apɔn wɔn master. ho a wɔyɛ master Wotumi bɔ dan so kɔ tu kwan yɛ biribiara. Ahaa. Adwuma bebree na meyɛ dɛ me meyɛ. Nyɛ adwuma adwuma baako. Okay. Metumi yɛ dɔ. Okay. Ahaa. Metumi yɛ dan ho adwuma biribiara. Ahaa. Adwuma no na meyɛ. Na yɛ sɛ wo no wo carpentry work na woyɛ no. woyi sɛ wowɔ shop sei a woyɛ adwuma na sɛ obi fa wo so a ɔde wokɔ site ɔsi fie kɔbɔ so a ne nyinaa woyɛ ne nyinaa nti nkwadaa no bɛsua adwuma wɔn nkyɛn ne nyinaa wɔn nso asua a wɔn atumi yɛ ne nyinaa saa nti mefrɛ me nya job bi a wɔn a na yɛ meyɛ dɛ wofrɛ wɔn mefrɛ wɔn oh okay ɛkyɛ sɛ ne nyinaa yɛasom ne me nuanom nyinaa na yɛasom ka bɔ ma yɛ Okay. Na yɛ sɛ wohwɛ a saa nkwadaa mmienu no bɛsua adwuma wie kɔɔyɛ no ebi nsan ma ebi na ebi aba na wɔntumi ansua na wɔagya ayɛ kɔwa no ɛte sɛn. Ebi nsan ma ebi mu. Okay. Hmm. Ti sisi a wogyina akwadaa bi ba sɛ ɔpɛ sɛ osua adwuma a wobɛgye no. O oh, sɛ ɔno ankasa yɛ awɛ adwuma sua no yɛ ɛɛ eh, sɛ wogye wo ho tum. Sɛ ɔpɛ sɛ osua. Sɛ adwuma no mpɛ sɛ meyɛ. Okay. sɛ ɔte aseɛ mm. adwuma so yɛ adeɛ a sɛ wowi ta soɔ wadwene mu so pi sɛ adeɛ wei mɛtumi ayɛ ɛna ɛyɛ adwuma sua sɛ wosua adwuma na adeɛ wei sɛ masom sɛ woansom den a ɛbɛtumi afiri atɔ meba kurom ha no kurom ha no ankasa ankasa no ɛm sɛ kurom hafoɔ no sɛbi ɛm sɛ ɛmo mpɛ adwuma sua kurom hafoɔ bɔyɛ sɛ bebree wɔ hɔ a ɔmo mpɛ adwuma sua this a quick money. ẹ eh, kàmi akọyẹ sẹ ghana ha nyinaa koraa ah. sẹ mmabunu no menim saa na wokɔ baabi obiara ka no saa mm, saa na wo nso hu no sɛ wo ma ntam ha wɔ no dɛ nkwadaa no yɛ obi a na mmabunu no aho keka no wɔ nsanodwuma sua no mu no wɔ soro a ta saa bere watete bebree kɔ mfie du nson deɛ ah.

wɔn adwumasua mu no, sɛnea wo master kwan a ɔfaa so ɛde ɛtiriti wo sɛ wadi kan aka sɛ saa wɔn nso wɔanyɛ wɔn sika wɔn bɛsua wie kɔɔeɛ no ɛna wɔn bɛda ase wɔn pɔn wɔn na wɔn bɛda ase ok nti mepɛ sɛ mehu sɛ saa wo ntetee a wode ma wɔn sɛ na sika a wode bɛma wo master de bɛma wɔn no sɛ bɛsu o sɛ nsu o ɛnyɛ n'asɛm saa na wɔn nso wode yɛɛ wɔn. daabi anyɛ wɔn saa mm. because saa saa tam no saa tam na mesua adwuma na ayɛ te sɛ tete tete mmerɛ mu okay so ɔte aseɛ nti nnɛ nam sɛ animyɛ aba animyɛ ba ɛsɛ nɔɔma ɛkyɛngyi kyɛngyi nti ɛsɛ woyɛ dɛ woso wokyɛngyi kyɛngyi nɔɔma nyɛ sɛ wode akwadaa kɔ sɛdeɛ wo tibea no a wofiri mu no wofiri mu baa ɛnyɛ saa saa tibea mu na ɛsɛ woyɛ dɛ wosan de wɔn kɔ ɛsɛ tɛm biara akwadaa wɔ nkyɛn ɔsua adwuma ɛsɛ woyɛ dɛ de bia woma ne afunu yɛ dɛ ɛmɛ saa sɛ woantete ne saa so a wobɛyɛ dɛ wobɛgyae adwuma no akɔ wobɛgyae adwuma no akɔ obi wɔ hɔ a obi wɔ hɔ a kɔm woma no aduane a ɛna ɔtumi yɛ dɛ

kama ama obiara atumi afi wo nsam asomdwoe kwan so. Ɛna nnɛ yi koraa no, sɛ ɛkɔduru mmerɛ bi sɛ wohia wɔn sɛ wɔmmra mmɛnyɛ adwuma a, wofrɛ wɔn a, wɔbɛba. Oh, okay. Nti sɛ wohwɛ eh, yɛ, yɛn gu so a yɛkasa yi, na sɛ wo, wopɛ sɛ ka kyerɛ wo nua bi, bi a ɔno nso yɛ master te sɛ wo, na saa nkɔmmɔ kakra yi a yɛadi wɔ ha yi, ɔgye akwadaa a, kwan a ɔfa so no, kɔ menim obi a ɔtumi gye akwadaa, akwadaa no nni bosome na akwadaa no kɔ. Obi bɛtumi agye akwadaa, akwadaa no nni afe na ɔkɔ. Ebi a ɛyɛ na yɛde blame no ma nkwadaa no. But sɛdeɛ woka yi, ebi wɔ hɔ a ɛyɛ sɛdeɛ nipa bɛfa a wo ne nipa no bɛkasa. Obi nso wɔ hɔ a, egyina sɛdeɛ wobɛsi afa a, even sika wode bɛkɔ kɔ, mpanin se yɛ fompan koraa, ɛmfa nhyɛ aba yi. Nti sɛ ɔma kɔm de nipa no a, n'adwuma yɛ no ɛbɛyɛ den. Nti deɛ na wobɛka akyerɛ obi a ɔno nso pɛ sɛ ɔgye akwadaa na watete no na akwadaa no mpo pɔn ne ho firi ne nkyɛn a, sɛdeɛ wo ne wo nkwadaa ntam te no, ɛbɛkɔ so ayɛ saa na atumi aboa. Yoo, meda wo ase. Ɔno sɛ wogye akwadaa no a, ɛyɛ ɛyɛ ɛɛ wobɛti wo sɛ wobɛ kasa dɛ haa kasa dɛ na ɛsɛ woyɛ dɛ wode wode kasa de kyerɛ akwadaa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔno n'ani bɛ bɛyɛ dɛ bɛkɔ saa deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ no so haa. Nti ɔbaa wɔ hɔ na wode hei hei kai kai kai hei hei hei na wodi n'atɛm sei sei sei na wantumi nsua adwuma no. Akora bi nso a n'aso ɔde. Ɛmɔ deɛ asoɔden deɛ yɛn nyinaa ɛwɔ yɛn afa mu asoɔden wɔ biara so ne nyinaa ne kasadɛ kasadɛ kasadɛ ne afotuo pa otu akora no fo a. ɔyɛ ɔyɛ nipa bi a ɔbɛtumi asua adwuma no nko deɛ ɔbɛtumi asua aha obi nso wɔ hɔ a wotu no foɔ deɛ he na anya deɛ ɔbɛtumi aha ɛne sɛ adwuma sua mu no wotumi sɛ akɔyɛ te sɛ sukuu kora a yɛkɔ yi obi wɔ ɔbɛkɔ a yɛbɛka kakakaka obi wɔ kɔ ɔkɔ sukuu ayɛ sɛ ɛdeda ne ka ɛnso akwantinfo no bɛhu na ɔkɔgya sukuu no obi nso wɔ hɔ a ɔbɛkɔ sukuu no kama afei wonhu deɛ ɛbɛyɛ sukuu no na wagyae obi nso nam mu ara wobɛte ne din na waduru akyiri na ɔde no adu akyiri nti deɛ wayɛ n'adwene sɛ wasi n'adwene mu sɛ sukuu na ɔbɛkɔ no ɛmfa ho ne neɛ wobɛhyia woamma ne sika koraa ne kɔm de na ɔbɛkɔ sukuu na ɔbɛkɔ saa na adwuma sua no nso te ok nti deɛ na wo wo kapenta adwuma a wokɔsua yɛ mu no Sɛ me a megyina ha yi, sɛ me nso mepɛ sɛ mekɔyɛ kapentani a, anaa mepɛ sɛ afei mekɔsua kapenta adwuma a, wobɛtumi aka ama me manya nkuranhyɛ ne gyedie wɔ mu sɛ adwuma no yɛ, ɛwɔ sɛ mesua bi? Mm, adwumasua no deɛ wowɔ side no? Ah, me adwumasua no deɛ me me side no deɛ akye me aboa me bebree Akyire no aboa me bebree sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mm, sɛdeɛ ɛɛ eh, metumi sua adwuma no a metumi wareeɛ ɛde wo me me mma a mo ɔmo ahwɛ mahwɛ ɔmo wɔ sukuu mu ara bɛpem sisɛ bere no a ɛɛ, me menya wɔn ɛɛ wɔn asidi koraa metumi de tɔ aduane di no ama manya gyidie bi Ahaa, o mehu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛhɔ na ɛyɛ me dɛ a matumi ɛɛ matumi de sua ɛɛ ha na ɛyɛ ahaa saa okay ahaa. Nti ɛno no da nkyɛn a sɛ wosua adwuma yi wieɛ mfeɛ du nson woayɛ adwuma yi afiri afe baako saa tu mfeɛ du nson ɛna fam o nti ɛɛ. woayɛ nneɛma bebree wohwɛ w'asetena mu wɔ w'asetena mu wohunu sɛ nneɛma bebree wɔ wo wakwan mu a ɛnam adwuma yi so ɛna aboa ma wɔtumi ayɛ ɛno da nkyɛn a wowɔ agyapadeɛ bi a sɛ ba sɛ adwuma wei ne yɛ yi no ɛkɔ adwuma yɛ yɛ nim sɛ epira wɔ mu wobɛtumi apira nipa wakwan mu no ɛnyɛ adwuma wei koraa na yaleɛ wɔ hɔ a wowɔ agyapadeɛ bi a nan sisi sɛ a wei deɛ adwuma yɛ meyɛ yɛ mfie du nson Manya wei afiri mu a, m'ani da so sɛ, sɛ mepira nnɛ, anaa sɛ Nyankopɔn amfa saa amma, meyare da hɔ nnɛ a, mewɔ agyapadeɛ bi wɔ adwuma yi mu a mede m'ani bɛto so a, mede me ho bɛto so ama no aboa me. Yɛbisa wɔ hɔ. Bisa wɔ hɔ deɛ. Hu sɛ obi wɔ hɔ, wiase wote hɔ a, ɛnyɛ sɛ wodi, wɔ sɛ wohwɛ w'akyi, wogya w'akyi. Sɛ wɔte aseɛ. Anyɛ bi akora deɛ, prɔto deɛ mewɔ bi wɔ hɔ. Okay. Sɛ me me me me me yare sisi anaasɛ yɛ no mɛtumi ayɛ dɛ akɔ akɔ akɔ ade atu amafo ano sɛ me me sɛ sɛ me yare me ntumi nyɛ hwee. Mhm. Mo mɛhwɛ me plot ma me sɛ mɛtumi mo mɛtumi ama me sika kakra a mɛtumi de atɔ aduane akɔ akɔpem da. Mhm. Anaa wode bɛhwɛ wo ho yare koraa. Saa. Ɛɛ, saa mmɔdenbɔ no na matumi ayɛ dɛ ayɛ ato hɔ a matumi ahu sɛ m'ani da saa ade no so. Aha, anaasɛ ɛfiri hɔ nso so nso baabi a mahwɛ me mma nso aduru nso so ɛyɛ dɛn nso so a me mma bɛma bɛma me wansie bi sɛ meyɛ dɛ memfa ntɔ aduane yɛ dɛ ɛndi. Okay. Uh-huh. Na sɛ nam adwuma yi so ma watumi apagya wɔn mma no aduru baabi a wɔntumi nnuru a wɔwɔ anidasoɔ sɛ sɛ mpo no sɛ bisa woyɛ mmerɛ a nkwadaa no nhwɛ ma wo nna hɔ saa. Saa okay. Ɔmanyɛ hwee kɔ no motumi nya motumi kɔ de ayi apampan sɛ ɔmotumi kɔ akɔtɔ nsuo koraa mpo no a mɛtumi ayɛ dɛ mɛtumi abrɛ me kakra ayɛ dɛ mɛtumi agye. Nti kapenta adwuma no yɛ adwuma a sesei no nka akwanya aba sɛ aban aba ɔse yɛ yɛbɛboa ma wasua nsaano adwuma nti woyɛ kapentani no because wahu sɛ yɛ Ghana ha wohwɛ a ɛɛden sɛ aban bi bɛba anaasɛ yɛ yɛn man yi mu koraa no, yɛn mantam no, sikani bi koraa wɔ hɔ a ɔbɛka sɛ, ah, mereyɛ dwumadie bi, mepɛ sɛ mesɔ obi a ɔwɔ nsa no adwuma ase. But menim nnipa bebree a wɔtumi sɛ sika na wɔakɔyɛ donation ama sukuu. Wɔtumi fa sika, sukuu dan bi wɔ hɔ a ɛyɛ na wɔakɔyɛ no yie. But at the end of the day nkwadaa no bɛkɔ school no awie te sɛ yaban a yɛsɛ sɛ yɛtim sesie yi ɔma yɛsɛ yɛsɛ yɛhwɛ nkwadaa SHS free but yɛmu sɛ sɛ nkwadaa yɛhwɛ ɔmo SHS free no wie a ɛhe na ɔmo kɔ akɔyɛ adwuma na SHS free na ɛhwɛ ɔmo na ho aba mfasoɔ na asan bɛda me ɔwofoɔ no a me ne akwadaa no te fie a me maa no aduane di a ɔkɔ SHS free no na ne ho ka asan bɛda me so. Nti sɛ mamfaete ampɛ baabi a mede akwadaa no bɛhyɛ a, na akwadaa no asan abɛda me so. Nti wɔ adwuma yi mu no, eh, bi a aban pɛ sɛ wɔbɛboa nsaano adwumafoɔ. Nti woyɛ kapentani, nsusuiɛ paa ne sɛn na wopɛ sɛ aban anaasɛ nka wobɛpɛ sɛ aban mfa mmoa sɛ woyɛ kapentani? Ah, me susu yɛ ne sɛ ebia ɔm sɛ ɛɛ sɛ ha sɛ na ɛnyɛ fidie bia ɔte aseɛ ɛnyɛ fidie bia anaasɛ sɛ ɛnyɛ fidie koraa no a ebia ɔbɛtumi ama yɛ sika sɛ momfa nhyɛ mo adwuma wei mu na momfa nyɛ adwuma ngu shop sɛ ɛbɛyɛ a obi pɛ bi a ɔbɛtumi abɛnya saa adwuma no ɛna saa mmoa no na wɔbɛtumi aboa a saa mmoa no a bɛtumi ayɛ ayɛ dɛ. ɛna wɔsan ka afidie afidie no bi te sɛ deɛn afidie a yɛde pɛ nnua okay wɔn sɛ nnua ma ma pɛ gu hɔ me me nsa me me me ma mpawa me de yɛ dɛ na me de pɛ nnua no nti ɛnya saa nneɛma no a ɛbɛtumi ama adwuma no ayɛ dɛ akɔ susuusu. Okay. Mm. Nti na sɛ nka aban ɛba na nka anaa obi a ɔwɔ mmoa bi a ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ adɔeɛ ɔbɛboa Ah, sɛ woyɛ nsaano adwuma ne kapentani no mm, na nka ɔde mfidie ye. a wɔde yɛ wo adwuma no sɛ Ah, kapentani no ba de abɛboa ama wo dwumadie no atumi ayɛ dɛn akɔ so a. okay Mm. Ɛ- Ɛno nko ara ne mmoa a wosusu sɛ sɛ nka obi rebɛboa a, nka ebehia. Ɛne sika fam, Huh, sɛdeɛ sa, wokaeɛ no. sa. Okay. Hmm. Sika fam. Na ɛno sika no, ɔbɛboa wo sɛ obi a ɔbɛyɛ donation ama wo sɛdeɛ mekaeɛ sɛ obi a ɔbɛtumi akɔyɛ sukuu bi, ɔbɛkɔ akɔyɛ adɔyɛ mu obi. Ɛno bi saa na wɔhwɛ anaasɛ aban nhyehyɛeɛ mu no, ɔbɛyɛ nhyehyɛeɛ bi ama adwumayɛfoɔ nyinaa a, na sɛ ɔsɛ ɔde sika ɛba a, ɛbɛyɛ dɛ na yɛyɛ saa. Eh, sɛ donation no deɛ sɛ ebia no ɔbɛ nim sɛ mesɛ ka no mpo Ɛ- ɔ- ɔ- ɔboa no ɔboa de akyɛ de akyɛ anaasɛ ɔbɛsa Eh, sɛ woyɛ woyɛ temamuni na wosua nsaano adwuma saa ɛna wopɛ sɛ nsaano adwuma no aban bɛso asene ɛna woka sika na mbusa wo sɛ sika no ne sɛe ho So wate aseɛ? Nti sika no, aban de sika no ɛbɛyɛ bi a meyɛ aban, mese merebɛboa wo, woyɛ kapentani. Ɛna wadi kan aka mfidie, mfidie no deɛ mete aseɛ sɛ mfidie no koraa da nkyɛn a wosan nso wusu tools. Mm. So wate aseɛ? Nti ɛno no ɛwɔ hɔ. Ɛna wosan aka sika, sika no na mebusa sɛ na nka ne kwan so sɛn na wosusu sɛ aban no yɛ na ɛbɛtumi aboa ma wo nua kapentani bi a ɔwɔ baabi nso saa ɛtumi aka bi na ɛtumi aboa ama ɔman no so nya so mfasoɔ. Because adeɛ bi a aban bɛboa no, na wɔboa no sɛ ɛbɛboa temanmufoɔ. ɛnyɛ nipa baako mepatwɛ ate ase ɛno na mepɛ sɛ ka wokyerɛ yɛn ɛho adeɛ kakra sɛ nka sika afa mu no nka bɛyɛ sɛ sɛ ne dodoɔ no anaasɛ mhm. sɛ deɛ bɛtumi aboa a mɛtumi so mɛboa amanfo anaasɛ ha wɔ wobɛsi ayɛ nhyehyɛeɛ afa saa sika no a wɔde bɛsɔ asene no ah, okay ah, sɛ sika sika mboa ne deɛ sɛ mhm. deɛ aban no ankasa ɔno ankasa tu sɛ ɔbɛtumi de aboa yɛ ama no ayɛ yie yɛyɛ ntumi wankye sika wo sɛ ma me one billion anaasɛ two billion bi nti dodoɔ bi a ɔde bɛma yɛ biara no ɛbɛtumi de asɔpɔto yɛ adwuma okay. na yɛ sɛ nka wode wowɔ w'afam no yɛ sɛ nka aban mɛkyɛ wo sika na ɔmfa mɛsɔ adwumayɛfoɔ no asene sɛ wɔyɛ kapentani no ahaa na mmom no na me mehwɛ sɛ nka policy bi a aban de bɛto n'akwan mu sɛ ebi a wɔayɛ policy kɔ yɛwɔ aban nnwuma bebree wɔ hɔ a wɔayɛ nsiakyi baa a wɔde ɛsɔ wɔn asene epia wɔn dwumadie ahaa saa nhyehyɛeɛ bi saa na me fii sɛ wɔka akɔsi na nka watumi akla me ate ase sɛ o sɛ aban fa kwan sei so a obɛtumi ayɛ nhyehyɛeɛ sei ato hɔ ama adwumayɛfoɔ ɛno saa na na mepɛ sɛ mehu okay ahaa nti wo deɛ a woka mema te ahwɛ sɛ sɛ obi rehwɛ anaasɛ aban mpanimfoɔ bi retie na sɛ mmoa bi wɔ hɔ a wɔde bɛboa deɛ a ɛne na wɔn wɔsua nsa ano adwuma no aban no mfa mmra anaasɛ saa nipa no mfa mmɛyɛ mo mmoa sɛ wɔde bɛhyɛ wɔ adwuma no mu na watumi aboa ma adwuma no ayɛ kɛse ɛno ho asɛm na woka okay nti no atiefoɔ ne ahwɛfoɔ sɛdeɛ yɛn papa no reka no no, yɛtaa yɛ sɛ dwumadie yi yɛ adwumasua akwantuo, na aha nso so yɛ Two Things Multimedia. Dwumadie a yɛde rebrɛ mo daa ne daa no na wogu so a wohwɛ yi. Mɛsrɛ sɛ wobɛ like video no na wahyɛ nso de ama obi na wode w'adwenkyerɛ nso ato aseɛ. Na mɛsan nso ne yɛn papa yi atoa nkɔmmɔtwetwe no so. Na ansaana no, wadi kan aka dwumadie a wokɔsuaa sɛ kapɛnta adwuma no, wofiri ase sɛ wodi dwuma no, mfasodeɛ a wanya no wɔ mu, ne mpo mmɔdenbɔ a wabɔ de abɛduru nnɛ yi. Na mɛmmisa biribiara no, papa bi anaa bɔne nso ka ho. Deɛn na ɛwɔ mu a ɛyɛ haw, challenges, ɛwɔ adwuma wei mu a wosusu sɛ ah kapɛnta adwuma deɛ obi rekɔyɛ a ɛyɛ adwuma hapa nanso wei ne wei ne wei nko ara deɛ ɛha adwene. Yɛbisa o. Wonhu biribiara saa. Ɛfiri sɛ wodeɛ wohyɛ w'adwuma ase no deɛ, wonhyɛ da nhu challenges biara wɔ adwuma no ho. Sɛ ahaw bi anaa akwansideɛ bi a ɛwɔ ho. Okay. Nti sɛ eh, obi retie yɛn, ɔwɔ ba, ɔwɔ ɔfaase bi, ɔpɛ sɛ ɔmfa no mmerɛ o. Ɛkwan bɛn na nipa no ɔmfa so? Oh, adwuma so yɛ deɛ sɛ ɛno ara sɛ ɛɛ. Wowɔ afam no obi de akwadaa ɛbrɛ wo sisi yɛ no wɔkyerɛ kwan ɛne wo numbers a obenya wo a obetumi na wahwehwɛ nkɔmɔ na ɔde ne ba anaa ne nua bi abrɛ wo sɛ kyerɛ n'adwuma anaa sisi okay. wɔnyɛ akwadaa bi. akwadaa de akwadaa de mɛtumi agye wɔn ɛno ara sɛ nipa no ankasa ankasa bɛgye ne ho atum sɛ adwuma no ɔbɛsua. nti obi pɛ sɛ ɔde ne ba brɛ wo. wɔnyɛ dɛn atiefo nhwɛ wo. Oh, sɛ obi pɛ sɛ ɔde eh, ne ba brɛ me a mm. eh, kwan da hɔ okay. ah, kwan da hɔ a ɔbɛtumi de aba mm-hmm. a mɛtumi ahyɛ no adwuma ɛwɔ ayi adwuma mu mm-hmm. kanya sɛ adwuma mu kanya sɛ adwuma mu ɔbɛtumi de akɔ no abrɛ me na mahyɛ no adwuma kamakama eh, nti

Ɛno no ne wo numbers Number, ne w'akyiri wobɛtumi, akwan. ha, wobɛtumi Ana afrɛ a, sɛnka. bɛt- wobɛtumi ase me, wobɛtumi anya me. Okay. Eh, Okay. Ɛna odwumadi a wodie nso obi pɛ sɛ wobɛdi dwuma ma na number korɔ no ara. Saa, Okay. eh, Nti abusua, eh, yɛbɛda mo ase na yɛada yɛ papa yi nso ase sɛ wagye berɛ na ɔne yɛn ahwehwɛ nkɔmmɔ. Ɛda wo nso ase sɛ wagye berɛ ahwɛ yɛn. Na mekae wo sɛ berɛ ano berɛ ano no, adwumasua akwantuo keteke no, yɛtu a, baabi a yɛbɛfa biara no, yɛde biribi foforɔ sononko koraa bɛbrɛ mo. Enti mɛsrɛ sɛ wobɛgye berɛ na wo ne yɛn atena. Mekae wo sɛ ɛyɛ Two Things Multimedia. Subscribe to YouTube channel no na wo ne yɛn ntwetwe nkɔmmɔ wɔ hɔnom. Mɛhyɛɛ video yi fa ma obi na fa w'adwenkyerɛ nso to hɔ. Afei nso wokɔ TikTok a, ɛyɛ Kwaabere Piesie TV na hɔ nso woakɔhwɛ dwumadie no. Na ne fa kɛseɛ no, YouTube hɔ, Two Tens Multimedia na wo nsa bɛtumi aka dwumadie. Yɛbɛda mo ase na yɛde mo asia. Ɛberɛ pa mu no, yɛbɛsane mo de ahyia. Makrao.